Bir waqıtları túrk qullarınan quralǵan gvardiya tek ǵana Samaniler sarayın qorǵaǵan bolsa, áliptegin tariyx saxnasına shıǵıwı menen-aq ol aymaq kartasın ózgertetuǵın kúshke aylandı. Yaǵnıy onıń xulımdarısınan ǵazınaǵa shekem bolǵan jeńisli júrisi tek ǵana jeke mártebe emes, al siyasıy tártiptiń ózgeriwine tásir etti. Qısqa miyrasxorlar qatarında bolsa dál Sabuq Tekin bul háreketke sistema berdi, yaǵnıy shegaralardı bekkemledi, Hindistan tegisliklerine júris basladı hám sonday-aq átirapına óz tárepdarların jıynay basladı. Usı tiykarda Mahmud Ǵaznawıy Qılısh hám dek qálemdi birlestirdi. On jeti saparı, xalifalıqtıń tán alıwı, qaraxaniler hám de buaxiyler menen qatań qatnası Ǵaznanı shıǵıs siyasatınıń oraylarına aylandırdı. Biraq mámleket tek ǵana qılısh kúshi menen óspedi. Onıń sayasında Beruniy, Bayxakiy jáne de Gardiziy dóretiwshilik etti. Ferdawsiydiń Shaxnaması bolsa barlıq ótkir qarama-qarsılıqları menen dáwirdiń haqıyqıy ápsanasına aylandı. Dál talan-taraj jetilgen oljalar hám de úlken qala qurılısı, urıs dańqı hám de saray iliminiń úylesimi dinastiyaǵa joqarı dárejedegi dańq alıp keldi. Biraq, Masud dáwirinde bul artıqsha kúshleniwdiń aqıbeti anıq boldı, yaǵnıy seljukiylerdiń zárbeleri, sonday-aq Xorasandaǵı joǵaltıwlar hámde shegaralardıń jergilikli aymaqqa shekem tartılıwı, tarılıwı mine usı qatarda. Solay bolsa da, basqarıw sisteması, jáne de diywanlardıń xojalıq esabı hámde gvardiya tártibi qoslaslarǵa úlgi bolıp qaldı. Búgingi videoda siz dinastiyanıń isenim hámde mápler, diplomatiya hámde zorlıq tutasqan noqatta qalay rawajlanǵanın, mádeniy ápsananı qáliplestirgenin hám ne ushın onıń kúsh mexanizmi waqıt ótiw menen hálsiregenin biliwińiz múmkin. Búgingi video dıqqat orayına bilgenińizdey qúdiretli Ǵáznawiyler dinastiyası boladı. Eger Jayxonnıń bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz baslaymız. Samaniyler húkimdarlıǵı dáwirinde-aq burınǵı túrkiy qullardan quralǵan gvardiya saray ortalıǵı ulıwma mámlekettiń siyasiy turmısında áhmiyetli rol oynay baslaǵan edi. Usı gvardiyanıń baslıǵı hájip te áhmiyetli lawazım iyesi bolǵan. Yaǵnıy, hájiplerdiń eń úlkeni hájib-i buzruk, yaǵnıy ullı hájib bolıp, ol eń joqarı mámleket hámeldarlarınan biri bolǵan edi. Samaniy ǵájibleri ishinde Álip degen ayrıqsha qábiliyet iyesi bolıp, ol otız bes jasında Xorasan spahsaları dárejesine kóterilgen hám qolında eki mıń jeti júz jawınger áskeri bolǵan. Ol Nasr ibn Ahmad Samaniy dáwirinde, yaǵnıy toǵız júz on tórt, toǵız júz qırq úshinshi jıllar aralıǵında Visaq bası, Xayl bası hámde Xájib dárejesine kóterilgen. Ol keyinala Abdulmálik I dáwirinde, toǵız júz eliw tórt, hám toǵız júz alpıs birinshi jıllar aralıǵında úlken abıroy hám de úlken jer-múlklerdiń iyesine aylanadı. Omar Abdulmalik ǵaytıs bolǵannan keyin Áliptegin hám de Samaniyler wázir Ábu Áliy Muhammed Balami taxtqa óz namzatların otırǵızıwǵa háreket etedi. Biraq olardıń niyeti ámelge aspaydı. Nátiyjede Alip degen jańa ámir Mansur birinshi menen óz-ara kelispewshiliklerge túsip qaladı. Esletip ótemiz, onıń basqarǵan jılları toǵız júz alpıs bir hámde toǵız júz jetpis altınshı jıllar aralıǵına tuwra keledi. Bunnan soń bir qatar toqnasıwlar bolıp ótedi hám onnan keyin dáslep Xorasanǵa sheginedi, keyin bolsa Xorasandı taslap Balx tárepke qaray jol aladı. Quwıp kiyatırǵan Buxara áskerin bolsa Qulım dáresine qaytarıp taslaydı. Keyin bolsa Bámiyan, Qabul, Ǵazna jerlerinde áliptegen jergilikli Luwyak dinastiyası húkimdarı Abu Bakr Luwyaktı jeńedi hám Ǵaznada keyin Alaqariysiz húkimdarlıq etken Ǵaznaviyler mámleketine tikar saladı. Toǵız júz alpıs úshinshi jılı Áliptegin qaytıs boladı. Álipteginnen soń taxtqa onıń ulı Abu Isxaq Ibrahim otıradı. Uloyak dinastiyası wákilleriniń Ǵazna hákimiyatın qaytarıp alıwǵa urınıwı kúsheyedi. Qabul, Panjab hám Hind dáryası oypatlıǵı aymaǵında húkimdarlıq etken Hindu-Shahiyler dinastiyası menen neke arqalı tuwısqanlıq baylanıslarına iye bolǵan Abu Bakr Loyak olardıń járdemine súyengen halda Ǵaznanı qaytarıp aladı. Abu Isxaq Ibrahim Buxaraǵa Nuh ibn Mansur aldına qashadı. Keyin ala toǵız júz alpıs besinshi jılı Abu Isxaq Buxaradan jiberilgen áskeriy kúsh járdeminde olardı jeńedi hám Ǵaznanı qayta iyeleydi. Nátiyjede keyingi on bes jıl dawamında taxtqa kelgen, Ǵaznada húkimdarlıq etken adamlar bul aymaqtı Samaniyler nayıbı sıpatında, basqarıp keldi. Aymaq rásmiy túrde samaniylerge qaraslı dep esaplanǵan. Toǵız júz alpıs altınshı jılı Abu Isxaq Ibrahim qaytıs boladı. Abu Isxaq Ibrahimnen keyin Aliptegen áwladlarınan bolǵan húkimdarlıqqa talapker erkek miyrasxorlar qalmaǵan. Sol sebepli ǵazınada kelip shıǵıwı túrkiy ǵulamlardan bolǵan Birgetegin, toǵız júz alpıs altı, toǵız júz jetpis besinshi jıllar aralıǵında, hám Bóre, yaǵnıy Peritegin, toǵız júz jetpis bes, toǵız júz jetpis jetinshi jıllar aralıǵında ámirler sıpatında húkimdarlıq etedi. Olar tiykarınan iri abıraylı túrkiy ǵulamlardan bolǵan sárkardalar hámde áskerlerdiń tańlawı tiykarında saylanadı. Birgetegen dáwirinde Luyak dinastiyası tásirin joq qılıw ushın toǵız júz jetpis tórtinshi jılı Ábu Áli Luyak húkimdarlıq etip atırǵan Gardezge, júris júrgiziledi. Toǵız júz jetpis besinshi jılı Gardiys qamal waqtında Bilgetegin qaytıs boladı. Taxtqa onıń miyrasxor sıpatında Bóri, yaǵnıy Peritegin otıradı. Ǵaznanıń kóteriliwinde Álpteginniń súyekli ǵulamı Sabuktekinniń xızmeti úlken. Ol tiykarınan Issıq kól boylarında jasaǵan Barsxan túrkiy qáwiminen bolıp, maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda túrkiy Qarluq qáwiminiń qáwimlerine birine tiyisli bolǵan. Ol jaslıǵında tutqınǵa alınıp, soń Naqshapta qul etip satılǵan edi. Samaniyler Túrkiye gvardiyası basshısı Alptegen onı qaramıǵına alǵan hám ózine kiyew etken edi. Alptegen xızmetinde bolıp keynala onıń menen Ǵaznaǵa keledi. Alptegen óliminen soń onıń ulı Abu Isxaq Ibrahimniń xızmetine kiredi. Óziniń áskeriy uqıbı hámde basqarıw sheberligi sebepli Sabuqtekin átirapında tárepdarlar jıynay baslaydı. Dereklerde jazılıwınsha, toǵız júz jetpis tórtinshi jılda Sabuqtekin Bilge Tekin dáwirinde Gárdezge shólkemlestirilgen júriske basshılıq etedi. Toǵız júz jetpis jetinshi jılǵa kelip, mámleket basqarıwına uqıpsız hámde mayparaz bóritegen sárkardalar tárepinen hákimiyattan túsirilip, onıń ornına Sabuqtekin otırǵızıladı. Sabuqtekin. toǵız júz jetpis jetinshi jıldan baslap Ǵaznı hám onıń átirapların Samaniyler nayıbı sıpatında basqaradı. Bul waqıtqa kelip Samaniyler dinastiyası daǵdarısqa ushıraǵan bolıp, Sabuqteken rásmiy nayıp bolsa da, tiykarında ózin ǵárezsiz hákim sıyaqlı tuta baslaydı. Onınshı ásirdiń sekseninshi jıllarında Sabuqteken mámleket shegaraların keńeytiw siyasatın júrgize baslaydı. Onıncı ásirdiń alpısınshı-jetpisinshi jıllarında samaniylerdiń xálsirewi sebepli úlken saltanattıń xár xiyli aymaqları dinastiya basqarıwınan shıǵa baslaydı. Usınday jaǵdaylardıń biri Seystan aymaǵında júz beredi. Toǵız júz alpıs toǵızınshı jıllar átirapında túrkiy ǵulamlardan bolǵan Baytuz Bustı iyelep, Toǵız júz jetpisinshi jıldan óz atınan teńgeler soǵa baslaydı. Sabıq dúken hákimiyattı qolǵa kirgizgennen keyin kóp ótpey Bustaǵı túrk ǵulımlarınan qarsılas toparına háreket etip bul jerde Baytuzdı awdarıp tasladı, sonıń menen birge Baljustannıń arqa-shıǵısında jaylasqan Kuzdardı, yaǵnıy, Xuzdardı óz múlkine qosıp aldı. Biraq Xaznawiylerdiń keleshekdegi tariyxı ushın eń áhmiyetlisi Hindistan tegislikleri tárepke keńeyiwdiń baslanıwı edi. Sol dáwir dereklerinde Dar al-Kufr, yaǵnıy Kápirler mámleketi dep táriyiplengen Hindistan jerleri Ǵaznanıń shıǵıs tárepinen baslanǵan. Kabul dáryası alabı geografiyalıq jaqtan Arxa Hindistan tegisligindegi dáryalar sistemasınıń dawamı esaplanǵan. Ol kóbinese Hind mádeniy hámde diniy dúnyasınıń bir bólegi bolǵan buddizm hám hinduizm islamǵa shekemgi dáwirde de óziniń izin qaldırǵan edi. Toǵızınshı ásirde Vay Hind, yaǵnıy házirgi Attok janında Hind hámde Kabul dáryalarınıń qosılıwı orayı bolǵan Tómengi Kabul alabı, Lamǵan hámde Kabuldıń ózine shekem batısta kúshli Hindushiyler dinastiyası bar edi hám bul húkimdarlar Arqa Hindistanǵa musulmanlardıń kirip keliwi hámde tarqalıw jolın tosıp turǵan edi. Toǵız júz seksen altı, toǵız júz seksen jetinshi jıllar átirapında Kabul Lamǵan aymaǵında keskin sawashlar bolıp onda Hindushahý Roja aqırında jeńiliske ushıradı. Bul sabıq deginge Kabul dáryası boylap Peshevarǵa qaray júrip ol jerde islamnıń dáslepki urıǵların egiwge múmkinshilik berdi. Sabıq deginniń mámleket ishindegi tásiri tezarada sonday kúsheyip ketti, Direkt tili menen aytqanda, onıń qarsısında Nuh ekinshi taxtqa rásmiy otırǵan hálsiz húkimdarǵa aylanıp qaldı. Batır Sárkarda Sabuxdikin dál Samaniyler ámiri Nuh ekinshi, toǵız júz jetpis altı, toǵız júz toqsan jetinshi jıllar aralıǵında dushpanlarına qarsı gúreste járdem berip, Násiriddin ad-Dáwla, yaǵnıy mámleket hám din qorǵawshısı, Ullı Mahmud bolsa Sayf ad-Dawla, Mámleket qılıshı, degen húrmetli ataqlarǵa miyassar boladı. Keyinirek Samanıy húkimdarı Mansur ekinshi hám de Mahmud Ǵaznawiy arasında salıstırmalı jaqın qatnasıqlar ornatılǵan edi. Sabuq Tekin qaytıs bolǵannan keyin hákimiyattı onıń úlken ulı Ismayıl basqara baslaydı. Ákesiniń óliminen soń Maxmud aǵası Ismayıldı taxttan túsirip, óz húkimdarlıq dárejesin iyeleydi, yaǵnıy bul toǵız júz toqsan segiz, bir mıń otızınshı jıllar aralıǵına tuwra keledi. Tariyxıy dereklerde Sabuq Tekinniń ekinshi ulı bolǵan Maxmud Ǵaznawiydiń toqız júz alpıs jetinshi jılı tuwılǵanlıǵı aytıladı. Jaslıǵında ákesinen áskeriy ónerdi puqta iyelegen, Samaniylerge qarsı qozǵalań kótergen túrk ámirleri Ábu Ali Simjuriy hám de Fayıqqa qarsı sawashlarda atasınıń áskerleri menen birgelikte úlken erlik kórsetkeni ushın Sayf-ud-dáwla, yaǵnıy Mámleket qılshı ataǵı menen sıylıqlanǵan. Bul toǵız júz toqsan tórtinshi jılǵa tuwrı keledi. Sonnan keyin ǵaznawiylerdiń Nishapurdaǵı nayıbı bolǵan. Bul toǵız júz toqsan tórt, toǵız júz toqsan jetinshi jıllarǵa tuwrı keledi. Toǵız júz toqsan toǵızınshı jılı Samaniyler ámiri Mansurdıń óliminen soń Buxara taxtına onıń inisi Abdulmalik ekinshi iyelik etti. Bunnan narazı bolǵan Maxmud Xorasanǵa ásker tartadı hám onı pútkilley Samaniyler mámleketinen ajıratıp aladı. Aradan kóp ótpey Samaniyler mámleketi Qaraqaniyler dinastiyası qolına ótip, aqırǵı ámir de qamaqqa alınadı. Usınday waqıyalarǵa bay toǵız júz toqsan toǵızınshı jılı Baǵdad xalifası Al-Qadr Mahmud Ǵaznawiyge Yamin ud-dawla wa Amin ul-milla, yaǵnıy Musılman mámleketiniń oń qolı hám millettiń amanlıǵı degen húrmetli ataq hámde Xorasan hákimligine jarlıq, bayraq hámde naǵara jiberedi. Óz gezeginde Maxmud Ǵáznawıy de Ábbasiyler dinastiyasın rásmiy túrde tán alıp, onı payǵambar áwladı sıpatında qádirleydi. Bul bolsa Maxmud Ǵáznawıy mámleketiniń tolıq ǵárezsizliginen, dárek beretuǵın edi. Ayırım tariyxıy dereklerde Sabux Tekin emes, al Maxmud Ǵaznawiy jańa dinastiya tiykarshısı sıpatında kórsetiledi. Sonıń ishinde Juzjani óziniń Tabaqat-ı Nasiriy shıǵarmasında Maxmud Ǵaznawiydi Yaminiyler dinastiyasınıń tiykarın salıwshı sıpatında atap ótedi. Usıǵan baylanıslı, Ǵaznada húkimdarlıq etken Ǵaznawiyler mámleketi tiykarında shártli túrde eki dinastiya, Tegin-Shahiylar, toǵız júz alpıs eki, toǵız júz toqsan toǵızınshı jıllar aralıǵında hám Iameniyler dinastiyası toǵız júz toqsan toǵız bir mıń bir júz seksen altınshı jıllar aralıǵında húkimdarlıq etken dep tán alıp aytıw múmkin. Bir mıń birinshi jıldaǵı Qaraxan xanı Nasır Ilah xan menen óz-ara kelisimge muwapıq Ámiwdárya, shegara etip belgilendi. Bir mıń ekinshi jılı Mahmud Irannıń Seistan wálayatın qolǵa kirgizedi, bir mıń altınshı, bir mıń segizinshi jılları Qaraxani Qadır xan Mahmud Ǵaznawiydiń joqlıǵınan paydalanadı hám Qorasanǵa júris járiyalaydı. Bunday jaǵday eki mártebe qaytalanadı hám Mahmud eki jaǵdayda da Qadır xan áskerlerin qıyratadı hám olardı Qorasannan quwıp shıǵaradı. Mahmud Ǵaznawiy bir mıń onınshı, bir mıń on birinshi jılları Uǵur wálayatına júris etip, onıń hákimi Ibn Suwriydi tutqınǵa aladı. Keyin Garshistandı, yaǵnıy Marv hámde Hirat aralıǵındaǵı aymaqtı iyelep, patsha Jarrdı da tutqınǵa aladı. Bir mıń on besinshi jılı bolsa házirgi Afganstannıń shetki tawlı aymaǵı Xamawandtı da basıp aladı. Sonday-aq bir mıń ekinshi, bir mıń jigirma altınshı jıllar dawamında Maxmud Ǵaznawiy Hindistanǵa on jeti mártebe júris jasaydı. Sózsiz bul júrislerde sultan kóplegen baylıqlardı qolǵa kirtedi. Yaǵnıy, tek ǵana bir mıń on toǵızınshı jılǵı júrisinde úsh júz eliw pil, eliw jeti mıń tutqın, esap-sansız baylıqlardı olja sıpatında qolǵa kirgizgenin aytıp ótiwimiz orınlı. Maxmud Ǵaznawiy Xorezmshah Abul Abbas Mámundı esletip ótemiz, onıń basqarıw dáwiri bir mıń toǵız júz hám de bir mıń on jetinshi jıllar aralıǵına tuwrı keledi. Onı ózine kiyew etip alıp, tez arada óz tásirin Xorezmge de ótkeriwge háreket etedi. Bul waqıtqa kelip Xorezm joqarı diyqanshılıq mádeniyatına erisedi, musılman dúnyasında ilim-pán orayı, joqarı potencialı adamlar eli sıpatında dańq tarata baslaǵan edi. Qaraqanilerdiń óz-ara kelispewshiliklerinen paydalanǵan Maxmud Ǵaznawıy bir mıń jigirma tórtinshi jılı Ámiwdárya boylarına júris etedi hám Shaǵayan, Kubadiyan, Xattalon hámde basqada shegaralas wálayatlardı óz mámleketiniń quramına kirgizip aladı. On birinshi ásir tariyxshısı Gardizi, Zayn ul Aǵbar shıǵarmasında Maxmud Ǵaznawiy menen Tamǵash xan Qadir Qaraqaniydiń júzbe-júz ushırasıwı haqqında gúrriń etedi. Ushırasıw bir mıń jigirma besinshi jılı Samarqandtıń qublasındaǵı bir awılda bolıp ótedi. Sonnan keyin sultan Mawrınaxr islerine jáne de kóbirek aralasa baslaydı. Shia mázhebindegi Buayhiyler dinastiyası húkimdarlıǵına shek qoyǵan sultan Mahmud Ǵaznawiy bir mıń jigirma toǵızınshı jılı Irandaǵı Ray hámde Jilob jerlerin de óz múlkine qosıp aladı. Nátiyjede Mahmud Ǵaznawiy musılman shıǵısındaǵı eń iri hámde qúdiretli mámleket iyesine aylanadı. Odilovtıń pikirine bola Mahmud Ǵaznawiy óz dáwiriniń perzenti bolıp, Quramalıq hámde qarama-qarsılıqlı jaǵday, qarama-qarsılıqlarǵa bay bolǵan orta ásirlerde húkimdarlıq etken. Bul jaǵday onıń barlıq is-háreketlerinde, ishki hámde sırtqı siyasatında ayqın kózge taslanǵan. Bir mıń jigirma toǵızınshı jılı Ray iyelengennen keyin Sultan qolǵa kirgizilgen oljanıń úlken bólegin Baǵdad xalifasına jiberedi hám bul baylıq tiykarınan qurılıs, abadamlastırıw jumıslarına jumsaladı. Mahmud Ǵazzawiy Hindistan hámde basqa jerlerden alıp kelgen oljalardı kóplegen jaǵdaylarda abadanlastırıw hámde qurılıs jumıslarına jumsaǵan. Sonıń ishinde, ol Ǵaznada dáslepki mámleketlik medreseni, belgili jámi meshtin, úlken suw bógetin hámde jáne bir neshe imaratlar qurdıradı. Ǵazna tez arada Shıǵıstıń eń gózzal hám abat qalalarınan birine aylanadı. Beruniy-Ǵazna haqqında aytqanda bul qalada sáwletli saraylar, medrese hámde bazarlar, kóp ekenligin atap ótken Maxmud Ǵaznawiy húkimdarlıǵı dáwirinde toǵız júz toqsan segiz, bir mıń otızınshı, jıllar aralıǵında Ǵaznawiyler mámleketiniń shegaraları batısta hám arqa-batısta Ray hámde Isfaxan qalaları hámde Aral teńizi menen birge Batıs Iranǵa shekem sozılǵan. Bir qatar jeńisler qolǵa kirgizilgen, ásirese Hindistanǵa qarsı basqınshılıq siyasatın júrgizgen Mahmud Ǵaznawiy otız eki jıl húkimdarlıq etken hám bul dáwir ishinde Arqa Hindistanǵa on jeti márte hújim jasaǵan. Mahmud ómiriniń aqırlarında qurǵan paytaxtı Ǵazna bolǵan mámleket batısta Isfaxan hámde Kaspiy teńizinen, shıǵısta bolsa Arqa Hindistanǵa shekem arqada Xorezmnen, qublada Belujstanǵa shekem bolǵan úlken aymaqtı óz ishine alıp sol dáwirdiń eń iri musılman mámleketine aylanǵan. Maxmudtıń óliminen soń taxtqa onıń ulı Muxammed otıradı. Haqıyqatında da onıń úlken ulı Másud ta bar edi. Sol dáwirde jazılǵan dereklerdiń sholıwına qaraǵanda, Maxmud taxttı kishi ulı Muxammedke wásiyat etiw menen birge oǵan aǵań Másud penen qarama-qarsılıqqa barma, eger ol saǵan qarsı shıqsa urısıp júrme, bosqa nabıt bolasań degen. Haqıyqatında da tez arada Masud hám Muhammed arasında kelispewshilikler júzege keledi. Masudtıń Muhammedten ústin bolǵanın zamanlas tariyxshılar da moyınlaydı. Qısqası usı jıldıń ózinde-aq Masud taxtqa otıradı. Masud húkimdarlıǵı dáwirinde, yaǵnıy bir mıń otız, bir mıń qırq birinshi jıllar aralıǵında ǵaznawiyler mámleketi óz qol astındaǵı múlklerin birim-birim qoldan shıǵara baslaydı hám quldırawǵa júz tutadı. Ǵaznawiyler húkimdarı Masud dáwiri tiykarınan Mahmud háreketleri menen erisilgen nátiyjelerdi saqlap qalıw jolındaǵı urınıslar jılları boldı desek durıs boladı. Birinshiden bir mıń otız tórtinshi jılı Xorezm ǵaznawiyler tásir sheńberinen shıǵadı, ekinshiden bolsa Xorasanda basqa siyasiy kúsh Seljukiyler áwladınıń kúsheyip barıwı hámde dál usı Masud dáwirine tuwra keledi. Bir mıń otız besinshi jılǵı kelisimge muwapıq Masud Seljukiylerge Yabǵu, Turǵul, Dawıt basshılıq etken, qáwimlerge Misa, Farava hám Dehistan wálayatlarını mákan hám jaylaw sıpatında beriwge májbúr boladı. Waqıt ótiwi menen kúsh-qúdiretke iye bolǵan Seljukiyler bir mıń otız segizinshi jılı Nishapurdı iyeleydi. Sol jılı Saraxs átirapındaǵı Masud penen bolǵan sawashta jeńilgenlerine qaramastan, bir mıń qırqınshı jılı Maru hám Saraxs aralıǵındaǵı Dandanaqonda Seljukiyler ǵaznawiylerge sonday soqqı beredi, bunıń nátiyjesinde Sabuktegin áwladları ózlerin qayta tikley almaydı. Xorasan qoldan ketedi. Masud ulı Mawdud bir mıń qırq bir, bir mıń qırq toǵızınshı jıllar aralıǵında basqarǵan óz shańaraǵınıń burınǵı abırayın tiklewge urınǵan bolsadı, bunıń ilajı bolmaydı, sebebi waqıt qoldan ketken edi. Ǵaznawiyler bunnan bılay tek ǵana Ǵazna wálayatı hámde Arxa Hindistanda húkimdarlıq etiwge uqıplı bir aymaqlıq,

noqat qoydı. Ǵaznawiyler Orta Shıǵıs aymaǵında birden-bir geosiyasiy maydandı birlestiriwge eristi. Sonday-aq, olardıń húkimdarlıǵı dáwirinde ruwxıy turmısqa qáwip salıwshı kúshlerge shek qoyıldı. Ǵaznawiylerdiń sırtqı baylanısları máselesinde eki nársege ayrıqsha itibar beriw kerek. olardıń aymaq ishindegi qatnasıqları hám de aymaqtan tısqarı baylanısları, bir mıń birinshi jılǵı Mahmud Ǵaznawiy hám de Nasır Qaraxaniy arasındaǵı kelisimge muwapıq Ámudárya eki táreptiń máplerin ajıratıp turıwshı shegara esaplanǵan. Gárshi bul kelisim keyinala bir neshe márte, yaǵnıy tek artınan Qaraxaniyler tárepinen buzılǵan bolsa da, ulıwma alǵanda dárya eki tárep ushın da shegara bolıp qala bergen. Sonıń menen birge, sultan Maxmud Ǵaznawiydiń Nasırdıń qızına úyleniwi nátiyjesinde eki dinastiya arasındaǵı siyasıy baylanıslar jáne de tereńlesedi. Bir mıń altınshı jılı Nasır Xorasanǵa júris baslaydı. Biraq sultan Maxmud Nasır Qaraxaniydi jeńiwge erisedi, bir mıń jetinshi jılı eki arada áskeriy háreketler júzege keledi, bul saparı Nasırǵa ámekisiniń ulı, Yusup Qadır xan da áskeriy járdem beredi. Biraq Mahmud Ǵaznawiy Xorasandı tabıslı túrde qorǵawǵa erisedi. On birinshi ásirdiń jigirmanshı jılları ortalarında Máwrınnaxrdaǵı Qaraxaniy húkimdarı Alitegen xámde Balasagundı húkimdarlıq etken Yusup Qadır xan arasında kelispewshilikler kelip shıǵadı. Qaraxaniylerdiń óz-ara ayırmashılıqlarınan paydalanǵan Mahmud Ǵaznawiy bir mıń jigirma tórtinshi jılı Ámúdáryanı keship ótip Temir Dárwaza arqalı Samarqandqa shekem júris etedi. Bul júristen soń Shaǵanyan, Kubadiyan, Xvtalon hám de basqa da shegaralas wálayatlardı óz mámleketi quramına kirgizedi. On birinshi asır tariyxshısı Gardiziy Zayn-ul-Axbor shıǵarmasında Maxmud Ǵaznawiy menen Tamǵach xan Qadir Qaraxaniydiń júzbe-júz ushırasıwı haqqında aytıp beredi. Ushırasıw bir mıń jigirma besinshi jılı Samarqandtıń qublasındaǵı bir jerde bolıp ótedi. Bul ushırasıwdan keyin Maxmud Ǵaznawiy Qadirxan Yusup penen awqam dúzedi hám hár eki húkimdar Máwrınnaqırdı Ali Teginnen tartıp alıp, Qadirxannıń ulı Inal Teginge beriwge qarar etedi. Bir mıń jigirma besinshi jılı Maxmud Máwrınnaqırǵa Ali Teginge qarsı atlanıs baslaǵan. Buxara átiraplarına shekem júris etedi. Biraq Maxmud Ǵaznawiy hámde Yusuptıń rejeleri ámelge aspaydı. Sonday-aq, Mahmud Ǵaznawiy Arxa Iranda húkimdarlıq etken Buwayxiyler, Buwiyler yamasa Ali Buwiyaz dinastiyası wákilleri menen de gúresler alıp barǵan. Bul processtegi diplomatiyalıq baylanıslar da dıqqatqa ılayıq. Seljukiyler menen qatnasıqta da Mahmud Ǵaznawiy uzaqtı gózlep háreket etedi. Bul waqıtta seljukiyler júdá qúdiretli bolmasa da, biraq ulıwma salmaqlı áskeriy kúsh sıpatında Xorasanǵa qáwip tuwdırıwı múmkin edi. Ásirese, Maxmudtıń Arxa Hindistanǵa shólkemlestirgen atlanısları waqtında bunday qáwip haqıyqatqa aylanıwı itimalǵa jaqın bolǵan. Sonıń ushın da ol bir mıń jigirma besinshi jılı túrk oǵuz ruwlarınan bir bólegine, yaǵnıy tórt mıń shatır Xorasannan mánzil beredi. Keyin ala Másud Ǵaznawıy dáwirinde olar kúsheyip, ǵaznawıylerge, qatań soqqı beredi. Ǵaznawilerdiń aymaqtıń sırtındaǵı baylanıslarında burınǵı qúdiretin joǵaltqan xalifalıq húrmetin ornına qoyıwǵa háreket etken. Sebebi bul olardıń máplerine sáykes keletuǵın edi. Bul dáwirde arab xalifalıǵı sonday áz edi, aymaqtaǵı birde-bir siyasiy dinastiya, máselen, Qaraxaniler, Xorezmshaxlar hám de ǵaznawilerdiń ózleri de onı real qúdiret sıpatında tán almaytuǵın edi. Demek, xalifalıq tárepinen ǵaznawilerge qarsı áskeriy qáwip-qáter joq edi. Kerisinshe, Másudtıń tili menen aytqanda, eger xalifalıq dárgayında húrmetimiz bolmaǵanda, ilajsız Baǵdadqa atlanıp, haj jolın bosatıp qoyatuǵın edik. Eger ákemiz qaytıs bolmay Xorasanǵa qaytıwǵa májbúr bolmaǵanımızda, álbette, búgin Mısır hám de Shamda hám húkimdar bolar edik. Aymaqtıń ózinde de ǵaznawilerdiń qarsılasları jeterli edi. Arab xalifalıǵınıń aymaqqa qolı jetpese de, tili jeter edi. Yaǵnıy aymaqtaǵı siyasiy kúshlerdi bir-birine gijgijlew onıń siyasatına aylanıp qalǵan edi. Ǵaznawiler bolsa xalifalıqqa húrmet penen qarap, ózlerine qarata hár qanday buzǵınshılıq háreketlerin saplastırdı hám hátte onnan qarsılıslarına qarsı paydalanıw imkaniyatın da shette qaldırmadı. Derklerdi atap ótiwinshe bir mıń jigirma besinshi jılı Maxmud Shıǵıs Qaraqaniyler Tamǵachqanı Kadır menen Samarqand janında ushırasqan. Usı ushırasıwda Maxmud Ǵaznawiy Qadirxannıń siyasiy diplomatiya sawatsızlıǵın, qopallıǵın kórip, onıń óziniń múnásibeti, miymandoslıǵı, baylıǵı hám bezeniwleri menen tań qaldırmaqshı bolǵan. Ol bezetilgen shatır tayarlatıp, onı hayran qalarlıq etip jasatırǵan, qımbat baha sawǵalar menen bezegen, zıyapattı shekten tıs dárejede saltanatlı etken. Óz qararǵahına qaytqan Qádirxan Maxmud aldında uyalmaw ushın Ǵáznawiy sultanǵa úlken muǵdarda pul, altın menen bezetilgen er jabdıq, júwenli dúldúl atlar, altın belbewli túrk ǵulamları, hár túrli teriler hám basqa túrdegi baylıqlardı jibergen bul Mahmudtıń diplomatiyalıq jeńisi edi. Toǵız júz toqsan toǵızınshı jılı Baǵdad xalifası Al-Qadir Mahmud Ǵaznawiyge Yamin ud-dawla wa Amin ul-milla, yaǵnıy Musılman mámleketiniń oń qolı hámde Millettiń amanlıǵı degen húrmetli ataq hámde Xorasan hákimligine jarlıq, bayraq hámde naǵara jiberedi. Óz gezeginde Maxmud Ǵaznawiy de abbasiyler xalifasın rásmiy túrde tán alıp, onı payǵambar áwladı sıpatında tán alǵan edi. Jáne de bul bolsa Maxmud Ǵaznawiy mámleketiniń tolıq ǵárezsizliginen derek beretuǵın edi. Maxmud Ǵaznawiy ullı alım Abu Ali ibn Sinonıń da óz sarayında xızmet etiwin qálegen. Óz waqtında xorezmshax Mamunnan basqa alımlar qatarında onı Ǵaznaǵa jiberiwin talap etken. Sol sebepli Gurganjga Ibn Ali Miqal basshılıǵındaǵı elshilerdi de jibergen edi. Biraq Masixiy hámde Ibn Sina sultan Mahmud Ǵaznawiy sarayında xızmet etiwdi qálemeydi hám Xorezmnen qashıwǵa qarar etedi. Mahmud Ǵaznawiy Ibn Sinanı óz sarayına tartıwǵa kóp urınadı, xátte onıń súwretin qırıq nusqada qaǵazǵa kóshirdirip qalayınsha bolmasın onı tawıp ákeliwge párman beredi. Xorezmnen qashqan Ibn Sina bolsa dáslep Gurganǵa baradı, sońınan Rayǵa, Májdúd, dáwle, sarayına keledi. Ibn Sina bir mıń jigirma toǵızınshı jılı Saida xatun qaytıs bolǵanǵa shekem bul jerde qáwipsiz jasaǵan, keyinirek Ray sultan Maxmud tárepinen basıp alınǵannan soń Xamadanǵa qashıwǵa májbúr boladı. Sultan Balx hámde Nishapurda bir qatar qurılıs jumısların ámelge asırǵan. Sonday-aq, Sultan ilim-pán, mádeniyat ǵayretkerlerine de qáwinderlik etken. Mahmud Ǵaznawiydiń ózi túrkiy, arab, parsı tillerin jetik bilgen, shayırlıqtan xabardar bolǵan, onıń sarayında Farruxiy, Unsuriy, Manuchexriy, Utbiy, Gardiziy, Bayxaxiy hám usıǵan uqsas shayır hámde Tariyxshılar da xızmet kórsetken. Beruniydiń eń saylandı shıǵarmaları da Ǵaznada dúnyaǵa kelgen. Ol sultan menen kóplegen júrislerde qatnasqan. On birinshi ásir avtorı Nizamiy Aruziy Samarqandiy óziniń Tórt maqala atlı shıǵarmasında Beruniy menen sultan arasında ádewir jıllıq qatnas bolǵanlıǵın atap ótedi. Abul Fazl Bayxaqiydiń belgili Tarix-i Masudiy shıǵarmasında sultan menen Beruniydiń qatnasıqları bárqulla tegis ótpegenligi atap ótilse de, biraq Sultannıń ullı alımǵa jaqsı kózqaras penen qaraǵanın moyınlaydı. Beruniy Mahmud Ǵaznawiy qaytıs bolǵannan bir mıń otızınshı jıldan keyin de Ǵaznada ómiriniń aqırına shekem yaǵnıy bir mıń qırq segizinshi jılǵa shekem jasap qaladı. Ol Ǵaznada rasatxana ashıp, shákirtlerine sabaq beredi, ónimli dóretiwshilik etedi. Maxmud Xáznawiy ákesi Sábuxtikin jazıp qaldırǵan Ruwxıy ulılıq, Ot hámde samal sıyaqlı bulardıń háreket hám párwaz qásiyeti bar. Máishet bolsa qıya jerdegi qum úyindisine uqsas, onıń tómenge sırǵanaw qásiyeti bar degen násiyatına bola ilim-pán tarawına da úlken itibar menen qaraǵan. Sonıń ózi dıqqatqa ılayıq, Sultan bir mıń on toǵızınshı jılı musulman dúnyasına Birinshi mámleketlik medrese ashıp oǵan siyrek ushırasatuǵın qoljazbalardı jıynatqan, on birinshi ásir ilim-páni, mádeniyatı, rawajlanıwı hámde dúnya júzlik jetiskenliklerinde ǵáznawiylerdiń húkimdar bolǵan mákan hámde zamannıń ornı úlken bolǵan. Álbette bunıń sebebin bárinen burın aymaqtıń dástúriy ilim hámde mádeniyat oshaǵı bolıp kelgenligi menen baylanıstırıw múmkin. Sonıń menen birge, bunda ǵáznawiyler dinastiyası wákilleriniń ustarawǵa bolǵan múnásibetleri, jeke imkaniyatları faktorı hám de ayrıqsha orın iyeleydi. Máselen, Mahmud Ǵáznawiy ana tili bolǵan túrkiyden tısqarı, parsı, arab hátte páhleviy tillerinde jetik bilgen, qosıq jazǵan. Sonıń ushın bolsa kerek, Maxmud xámge ulıwma ǵáznawiyler húkimdarlıq etken oraylar óz dáwiriniń mádeniy ortalıǵında eń aldıńǵı orında turǵan Farruxıy, Unsuriy, Manuchexriy, Utbiy, Gardiziy, Bayxaxiy, Nasr-Xsraw sıyaqlı belgili shayırlar, tariyxshı alımlar ǵáznawiyler qáwenderliginde xızmet kórsetken. Ullı babamız Ábu Rayxan Beruniy de ǵáznawiyler sarayında ilim menen shuǵıllanıp, Óziniń kóplegen belgili shıǵarmaların, sonıń ishinde Hindistan, geodeziya, Xorezmniń belgili adamları, Qanun-ı Másúdiy, mineralogiya, Saydanı, shıǵarmaların Ǵaznada jazǵan. Ǵaznaviyler menen jáne bir belgili mádeniyat ǵayretkeriniń atı baylanıslı, pars ádebiyatınıń danıshpan shayırlarınan esaplanǵan Ferdawsiy xámmege belgili Shahnama shıǵarmasın otız jıldan aslam waqıt ishinde jazıp tamamlap, sol dáwirdiń tártip-qaǵıydalarına muwapıq dáwir sultanı Maxmudqa usınadı. Maxmud bul úlken qosıq shıǵarması ushın maǵlıwmat ornında ol alpıs mıńnan aslam báytten ibarat bolǵan dástúr boyınsha shayırdı sıylawı hám húrmetin ornına qoyıwı kerek edi. Biraq ol bunday etpedi. Ayırım ádebiyatlarda bunıń ushın Maxmudtı qaralaw dástúrge aylanıp ketken. Ferdawsiy óz xalqınıń perzendi hám jırshısı sıpatında tábiyǵıy túrde Iran zamin hám de Iran xalqın maqtaydı. Bunda iranlılardıń tariyxı hám pazıyletleri, danıshpanlıǵı, mártligi hám de basqalar máselesin jaqtılatıwda olarǵa turanlılardı qarsı qoyadı. Búgingi kún tili menen aytqanda shıǵarmada turanlılar jaǵımsız qaharmanlar sıpatında súwretlenedi. Túrkiy násilli húkimdar sıpatında Mahmud bunı qabıl ete almawı tábiyǵıy edi. Sonıń ushın bul boyınsha Maxmudtı ayıplaw tariyxıy haqıyqatlıqqa hám de ulıwma logikaǵa qayshı. Ǵaznaviler dáwirinde jámiyetlik turmıs derlik basqa shıǵıs xalıqlarınan pútkilley parq etetuǵın edi. Tek arǵı salıq jer salıǵı hám xiraj bolǵan. Sonday-aq saraylar qurıw hám de patsha ańlarına qatnasıw ushın májbúriy miynet, márdbegar, talap etilgen. Awıl xojalıǵı oazislerde jámlengen bolıp, tiykarınan kishi kólemde bolǵan hám de tiyisli awıllıq aymaqlarda jasaw ushın yamasa ózleri ushın jeterli azıq-awqat jetistire almaytuǵın Girat, Merw hám de Nishapur sıyaqlı qalalardı táminlew ushın mólsherlengen edi. Tiykarǵı suw derekleri Ámudárya, Murǵab, Xámde, Xelmend sıyaqlı dáryalar bolıp olarda kóplegen suw digirmanları bolǵan. Suwǵarıwdıń kópshilik bólegi jer astı qanatları yamasa kárezler arqalı támiyinlenetuǵın bolıp, olar ushın qurılıs xámde texnikalıq xızmet kórsetiw ushın tek ǵana bay jer iyeleri támiyinley alatuǵın úlken qarjını talap etetuǵın edi. Sonday-aq, sultanlardıń ózleri Ǵazna wálayatındaǵı gidrotexnikalıq qulırmalar ushın juwapker bolǵan, jáne de tek bir neshe qolaylı tawlı aymaqlarında suwǵarılmaytuǵın diyqanshılıq etiwge imkaniyat bar edi. Joqarǵı Ámúdárya oypatlıǵı hám de onıń tarmaqlarındaǵı jap-jasıl jaylawlarda xalıq jılqıshılıq penen de shuǵıllanǵan. Derlik barlıq qalalar toqımashılıq yamasa gilem islep shıǵaratuǵın Xorasanda ǵana Nishapurdıń katabı hám saqlanatuǵın jipekleri, Hirattıń aq paxtaları hám Márudıń altın jipli málhám gezlemeleri sıyaqlı jergilikli gezlemeler belgili bolıp, shet ellerge de eksport etilgen. Qalalarda sawda-satıq qadaǵalaw tiykarınan ráisler qolında bolıp, Nishapurda Muykaliydiń shańaraǵı samaniyler hámde Ǵaznawiy dáwiriniń kóp bóleginde Ráis, yaǵnıy, basshı lawazımın iyelep kelgen bunday shańaraqlar bir tárepten Xorasandı Mawrınnaǵır hámde Dashtlar menen, ekinshi tárepten Baǵdad hám Irak penen baylanıstırıp turıwshı kárwan sawdası menen de shuǵıllanǵan. Toǵızınshı ásirden baslap Irak hám islam ellerine turaqlı túrde Mawrınnaǵır qulbazarlarınan qullar Xorasan boylap alıp kelingen. Qullar qaraxaniler dáldalshılıǵında Xorasan bazarlarına jiberilgen, sonday-aq, Hindistanǵa tınımsız júrisler dawamında da kóplegen hind qulları alıp kelingen. Ǵaznawiyler dáwiri basqarıw sisteması óziniń quramalılıǵı menen dıqqat tartadı, ol kóp tárepleme Samaniyler, Qaraqaniyler zamanındaǵı mámleketlik basqarıw sistemalarına jaqın hám uqsas. Bul tábiyiy jaǵday, sebebi hár qanday basqarıw sisteması hám forması bar jámiyetlik, siyasiy, ekonomikalıq hám ruwxıy-mádeniy sharayatqa baylanıslı boladı. Basqa terepten bolsa, ǵáznawiyler huqımdarlıǵı astında bolǵan Xorasan, Seistan, Qabul, Ǵazna sıyaqlı wálayatlar aymaqtıń ajıralmas quram bólekleri bolıp kelgenligin názerde tutsaq, basqarıwshılıq rawajlanıwındaǵı uqsaslıqlar, jaqınlıqlar sebebi, málim boladı. Demek, basqarıw sistemasınıń orayında dárgah hám diywanlar, yaǵnıy wázirlikler turǵan. Burınlarda bolǵanınday, dárgahqa joqarı húkimdar turmısı hám iskerligi menen baylanıslı xızmetler, ámeller kirgen. Hár qanday basqarıw sisteması jámiyetlik-siyasıy, ruwxıy-mádeniy sharayatqa baylanıslı boladı. Ǵaznawiyler dáwirinde mámleket basqarıw ádewir quramalı bolǵan. Hájiplik xızmeti óz wazıypasına qaray hár qıylı túrlengen, máselen, Ullı hájip, Saray hájibi, Náwbetshi hájip hám de basqalar. Ullı hájip, hájipler arasında ulıwma mámleket turmısında kópshilik joqarı lawazımlardan da, yaǵnıy jomadorlardı mısal etiw múmkin. Joqarı dárejege iye bolǵan Mahmud Ǵaznawiy on birinshi ásirdiń birinshi shereginde musılman shıǵısı siyasat maydanında úlken orın tutqan ullı sárkarda hám iri mámleketlik ǵayratker sıpatında tariyxta at qaldırdı. Hár bir tariyxıy shaxs sıyaqlı onıń iskerligi de qarama-qarsılıqlardan uzaq bolmaǵan. Ásirese, bul jaǵday onıń bútkil húkimdarlıq dáwiriniń tiykarǵı mazmunın quraǵan. Ǵaznawiyler mámleketinde basqarıw sisteması Samaniyler, Qaraqaniyler dáwirindegi basqarıwǵa jaqın bolǵan. Basqarıw sistemasınıń orayında dárgah hám de diywanlar, yaǵnıy, Wázirlikler turǵan dárgahta hájiplik xızmeti ayrıqsha itibarǵa iye bolǵan. Hájipliktiń bul dáwirinde tariyxshı Bayxaqiy atap ótken tómengi túrler bolǵan, ullı hájip, saray hájibi, náwbetshi hájip, hájip jomador. Ullı hájip tek ǵana hájipler arasında emes, al pútkil mámleket turmısında úlken abırayǵa iye bolǵan. Máselen, Maxmud Ǵáznawiyden keyin tikkeley hákimiyat islerin qolǵa alǵan ullı hájip Áli Karib ismli shaxs bolǵan. Rásmiy máresimler, túrli ilajlarda ullı hajib húkimdarǵa eń jaqın orında turǵan, sawashlarda da oǵan, áskerdiń eń salmaqlı hám juwapkershilikli bólimine basshılıq etiw wazıypası júkletilgen. Máselen, húkimdar oraylıq, spaqsalar, oń qanat, ullı hajib bolsa shep qanatına basshılıq etken. Dárgah islerinde spoqdar, saray xızmetkerleri, dawatdar, Húkimdardıń jeke hújjetleri menen baylanıslı islerge basshı, perdedar, qupıya xızmetlerdi atqarıwshı, mártebedar, orta dárejedegi xámeldar, farrosh, kishi xızmetker, ǵáziyneshi, jolmaxana, yaǵnıy kiyim saqlanatuǵın bólme baslıǵı sıyaqlı lawazım xámde xızmetlerdiń de óz ornı bolǵan, diwanlar, yaǵnıy wázirlikler, tábiyiy atqarıwshı mákemeler bolıp olardıń dereklerde besewiniń atı keltiriledi, wázir diwanı, yaǵnıy bas wázir diwanı, áskeriy isler diwanı, diplomatiyalıq hám basqa da ilajlar, hújjetler diwanı, qarjı diwanı, xat-xabar, yaǵnıy pochta diwanı, sonday-aq, múshiriflik hám mámleket qadaǵalawı, muxtasiplik xızmetleri de bolǵan. Wálayat baslıǵın wáliy dep ataǵan ol, húkimdar tárepinen tayınlanǵan, wálayattaǵı atqarıw-basqarıw jumısların ámiyt alıp barǵan, qala baslıǵı bolsa ráyis dep atalǵan, qala kóleminde shexna, kotwal, yaǵnıy qala komendantı, sahib-diwan, yaǵnıy hákimshilik basqarıwshısı sıyaqlı hámeldarlar da jumıs alıp barǵan. Ǵaznawiyler, ásirese Maxmud Ǵaznawiy dáwirinde kúshli armiya júzege kelgen, mámleket qúdiretli armiyaǵa iye bolǵan, armiyanıń bas qolbasshısı Spaxsalar, láshkerbasılar Salar, áskeriy bólimler baslıǵı bolsa Sarxank dep atalǵan. Bas qolbasshı Spaxsalar lawazımına dinastiyanıń eń isenimli adamı tayınlanǵan, mısalı, Maxmud Ǵaznawiy dáwirinde bul lawazımǵa Muxammed Yusup tayınlanǵan, Joqarı áskeriy láskerbazılar, sarxang, dep atalıp olar xayl, yaǵnıy bir neshe on atlılarǵa basshılıq etken. Áskeriyler ózleriniń qazılıq, xatxabar xızmetlerine de iye bolǵan. Dárgayda jeke saylap alınǵan kúshli gvardiyada ayrıqsha túrde bar bolǵan. Ǵaznawiylerdiń de saylap alınǵan jawınger bólimleri bar edi, biraq olar tikkeley dárgay ıqtıyarında bolǵan. Dereklerde jazılıwınsha Mahmud Ǵaznawiydiń úsh júz mıńǵa jaqın atlı xám de piyada láshkeri bolǵan, bunnan tısqarı armiya quramında áskeriy kemiler, dárya hámde teńiz flotı, bes júz áskeriy piller bolǵan, áskeriy armiya oq-jay, nayza, qılısh, gúrzi hámde basqada qurallar menen qurallanǵan. Ǵaznawiyler tariyxı sonday bir tájiriybe, onda sárkardalıq talantı, diplomatiyalıq esap-kitap hámde mádeniy qáwenterlik dáslep bir-birin kúsheytedi. Sońınan sistemanıń shekten tıs júkleniwi sebepli qarama-qarsılıqqa dus keledi. Alp degen túrtki berdi, Sabuk degen dúzilisti, Maxmud bolsa kólem hámde hákimiyat belgilerin, jáne de birge olar basıp alıw hámde qurıw, sawash júrgiziw hámde ilim úyreniwge qábiliyetli mámleketti jarata aldı. Biraq bekkem institutlar hámde hár qıylı tirek noqatlarısız erisilgen jeńisler hálsizlikke aylanadı. Birinshi strategiyalıq qáte júz bergende bul úlken sistema ıdıray baslaydı. Solay bolsa da, Ǵazna tájiriybexanası, diywanlar, gvardiya, qarjı hámde úgit-násiyattıń qalay tıǵız baylanısqanın hámde bilim hámde infrastrukturanıń oljanı qalaǵa, júristi bolsa ápsanaǵa aylandıra alatuǵın, bir úlken kólemin kórsetip berdi. Jáne de juwmaq ápiwayı imperiyalardıń turaqlılıǵın atlanıslar hám de ataqlar sanı emes, al nızam-qaǵıydalardıń sapası hám de mádeniyattıń tereńligi belgileydi. Sonıń ushın ǵaznawiyler miyrası tek ǵana eskertiwler emes, al jol-joba bolıp ta tabıladı. Sonday qurıw kerek, kúsh-tártip hám aǵartıwshılıqtan azıq alsın, jemirip taslamasın. Búgingi video sizge unaǵan bolsa layk basıń, kommentariy jazıń hám doslarıńızǵa jiberip qoyıwdı umıtpań. Bul jayǵon joybar edi. Keyingi sanlarda kóriskenshe salamat bolıń.